Tanşamok. Tanşamok diýdimi? Ne? Ahmak ýardam ber. Ahmak. Ölesiň ýokla.
Asman Ekspressda 9 iýulda boljak abanatyşlar bilen sizi tanyş edeýin. Ýerlanmaň kleti bäş manat, bir sany mekge segsen teňňe. Asman Ekspress, pikir edişiňizdenem çalt, sargytlaryňyza garaşýas.

Salowam Rahman podpişiklerim. Gowy mädeleriňiz janyňyz sagmy. Aýgül soňky döwür öz araňyzda gep gürrüň äýrýärmişin hally hiç gyz tapyn indi bize ellegme ýa edenimizi edibilýäs zat diýip wideolar zatlar edip indi diýibiljek ýok zat diýýämişiňiz. Gyz oglan tapawudy ýok işlemiň başyndadyryn barybir. Işiňizi gaýtaryn göni. Ýene biriňden üýtgeşik wideo gelse göni prikol tutup sögüp ýa-da wideo çeken.

Şu men şerraý bilen na deň bolmak gerekmika? Ýo sen ýoldaşym a sen sögüşdik diýip gürleşmän gitseň neli bor a? Ýo meň da ne göwnüm mam sehel adym dysdydy men bagyşlap ýazylyp gitýän ol şoňa düşünemok hiç hili. Mähri.
Adym tutma meň.

Bir klas gol aldym, agzyny açdym, haýlandyr diýip ýazypdy. 2024-iň haýlandyry ine. Gowy gülýärler. Ira menem bana, gaýtyp maladas ýoguna. Ine, ine. 2024-iň haýlandyry alyň, içiň, Bäherden etrabyna gelip içiň. Ýene-de 7 sanysy galdy. Üçülenji haýlandyr. Goý.
Waý, bu owadan jolany seň bilen tanşyp bolarmy? Waý, meň bilen tanşasyň gelýärmi? Ýok, Myrat bilen.
Dagy näme seň bilen tanşasym gelýär. Waý, Allajan, eý, seň ýaly owadan gyz meň bilen näme üçin tanşasy gelýärkä? Aşyk boldum men saňa, aşyk! Hah-hah-hah!
Aşyk bolarsyň sen, aşyk bolarsyň! Haý, sen eşşeşik diýsäni! Näme gerek saňa? Hiç zadyňam gerekkä, tanşasym meli seň bilen. Hah, eşşeşik diýsäni! Aslynda, Gyzlara men pul sowmak bolyn, ýöne men saňa pul sowanyňy degýän. Geç otur, bir çaýjagaz içeli. Sag bol teklibiň we ýöne saňa ýekeje haýyştym barda. Sen meni eýläp bilersiň, ýöne meň kalbymy eýläp bilmersiň. Eý, samsyjak, ýa beýle däl. O duran kassiri görýäňmi?
Hawa, gördüm. Ana, şol adam maňa azar berýär. Beh, onda oňa häzir Çäresini tapar siz. Men oň çäresini tapdym. Men häzir oň ýanyna baryp, Şol oturan meň söýgülim diýjek. Elimi galdyrarman, senem eliňi galdyryp bolýamy? Eders, näme etmän galdyran elimi? Aý, aslynda sen men ýaly oglana mynasyp däl welin, aý sen diýseň edäýerse. Agam hasaby näçe boldy meň. Tak.
Etiketka dizaýnyň dört müň manat, banner dizaýnyňam üç müň manat, logotip dizaýnyňam dört müň manat, onnoň animasiýaňam üç müň manat bolýar, jemi on dört müň manat bolýar. Agam düşündim bolýar men diňe etiketka dizaýn bilen banner dizaýn etdirdim-ä. On dört müň manat diňe seňki däl agam ýaňky söýgüliň muny hem el galdyranyň şoňky bilen bile goşdum-a. Dogan men oňa töleýäne nädip ynanaýyn iň bärkisi elini bir galdyrsyn. Ezizim.
Wah, agam jan, men ony tanam aga, ýöne ol, Ana oturan kassir maňa azar berýär diýdi, menem söýgülim diýip aýtjak diýdi. Menem şoňa elimi aldyraýerni, bolýa diýdim-ä. Bir aýdaýmaly-a, logotip dizaýn animasiýaň puluny gazaplaşýandyr. Ýetim mat hasabadyr diýip bir aýdan bolsaň bolara how. Am ylala sen özüň jil kelle sen özüň puluň hasaplaşsa aňyrda gyz bilen özüň oňşarsyňda am nätdiňizaý muny meni günäkär ýaly gyz. Menam. Siz bir gyza özüňiz oýnazaýmaň how etiketka dizaýn baýndy dizaýn logo dizaýn ýada animasiýa ýaly işleri etdiresiňiz ýa-da arkaýyn ynamly dizaýn bilen habarlaşyp bilersiňiz.